Qalli, Din il-karozza x'inhi? Għatlu minni? Iħares sarkastikament hekk dawra mal-pedo. Qalli, Dik minni? Qalli, Di x'inhi? Jena ġew Anastasi, illum se nitkellmu fuq it-targa Florio. Sfortunatament ma diġ issir, di kienet issir fuq eh, circuit fil-muntanji, sqallija, Fil-Madonnija, il-famużi Madonnija Mountains, eh, kienet 47 miles kull lap. Fil-fatt qabel, qabel il-gwerra kienet kważi 100 mil kull lap is-circuit, però mbagħad naqsuha u ġabu il-piccolo, piccolo circuito, piccolo circuito 47 miles xorta. U dina ħadd parti fiha fil-1972. Kif ħadd parti? Bdejna mmorru l-ewwel darba li morna naraw din l-imbirka targa Florio kien fil-1966 morna jien u ħija David u żewġ Ingliżi li dak iż-żmien kienu konna dilettanti kollha ta' slot cars konna fl-istess klabb ta' slot cars il-Belt Morna u għamilna s-Sibt u l-Ħadd fil-muntanji hemmhekk, ħadna pjaċir immens, tellieqa ta' veru. U naħseb waħda mill-affarijiet li deċidejna dak il-ħin stess kien din nibqgħu nagħmluha di viċin biżżejjed illi nibqgħu niġu kull sena narawha. U konna morna kull sena, immissjajt is-67 jiena x'kont l-Ingilterra u Fis-71, fost oħrajn kienu ġew Carol Cassel Tureġġani u r-raġel tagħha. Kienu għadhom kif ġabu l-GT40, kienu għadhom kif xtraw il-GT40 ta' Willie Green. U konna ddeċidejna dak il-ħin hemmhekk li s-sena d-dieħla immorru nagħmlu għalhekk fil-fatt fis-70 kien dak. Allura fis-71 immorru nagħmlu t-targa Florio aħna bil-GT40. Effettivament da ma sar xejn minnu. Però iddeċidejt li s-sena ta' wara nagħmilha b'xi ħaġa u kont eh, kelli ħabib sqallija Sirakuża. Matteo Sgarlata, driver tajjeb ħafna, illi dan għall isma jekk trid nippartnerjak jien nagħmluha flimkien u nagħmluha fil-mini. Issa dak iż-żmien ġifieri. Il-mini, kelli xorti nasal sal-armier minn armani għaf, għasab wara, għasab wara namlu 47 miles l-app ta' targa Florio, ma insomma deċidejna li se namluha. U f'Mejju ta' 72 konna qbadna il-vapur sa Sirakuza dak iż-żmien kien u Matteo intaqa' miegħi il-port ta' Sirakuza bil-karru Poġġejniha fuq il-karru u bqajna tilgħin lejn Palermo. Dana kien l-Erbgħa bil-lejl. Kienet ġiet il-mara miegħi, konna tnaqqas miżżewġin biss. Sa Palermo, la kien hemm awtostrada ma kien hemm xejn, jiġifieri konna domna, domna mmens. U mbagħad konna wasalna l-Ħamis filgħodu. L-ewwel avventura kważi kważi kienet il-Ħamis stess. It-targa Florio, il-47 miles tagħha huma kollha muntanji ħlief section ta' sitt mili, il-famuż Bonfornello Strait. Das-section dritt xema', jiġifieri immaġina kif tista' tiggerja għaliha di. U jiena dil-karozza kont għadni kif lestejtha, aqqas ipprovajna xejn, U għatlu l-Matte għatlu, jien għandi bżon niprofa nara daqxej l-affarijiet, speċi u xkollox tajjeb fil-karozza u xnafjien ta' Għalli jiva, għalli suqa, suqa fit-triq, mish problema, s-sadina. Bla dwal, bla numri, bla, bla silencer, bla xej, ġifiri, bla licenzja, bla xej, dak iż-żmien, racing car. Konna waqafna fuq il-Bon Fornello Street, nizzilni għamma fuq il-karru, bella jtela waħda l-fuq u l-isfel. Daka triq ġifiri bit-traffiku, B'kollox, dil-Buon Fornello jidħlu ħafna toroq fiha dik. U ċertu ħin għaddej jien għaddej mhux ħażin jiġifieri, u kien hemm side road u jidħol miskin daqsxejn ta' xieħ fiat mill-leċento dak iż-żmien għaddej bl-10 mili fis-sija, ħareġ għal fuq it-triq u kompla. Li li li meffettwani xejn effettivament. Però kien hemm il-pulizija, l-karabinieri u ħarġu jwaqfuna, waqfu lili, waqfu lilu. U Bdejna tajjeb jien. Tal-pulizija ġie fuqi, wieħed minnhom l-ieħor mar fuq l-ieħor. U qal li isma' niskuża ruħi jien għax dal-botbot qabad ħariġlek u telfek. U jgħallek ma weħx ċitazzjoni dal-povru xieħ miskin u li li qalli kompli good luck. Dan qatt mela hekk ġejja dal-weekend. Il-Ġimgħa kellna l-iscrutineering. Jiena li kont naf żgur illi kien qalli Matteo li jrid ikolli żgur fil-karozza kien dual brakes u kont sibt xi master cylinder ma niftakarx ta' xiex kien, ma tantx kien hemm karozzi bid-dual brakes, u minn hawn jew minn hemm waħħalt lilu. Kill switch, Kont għamilt kill switch ukoll tal-ignition u bag tank tal-fuel. U kont qed nitkellem ma' Paul Riparl, again Alla jaħfirlu, u Paul peress li direttant tal-baħar u hekk qalli aħna nużaw il-bag tanks fil-boats. Għal dit niżil fek wieħed għatlu tagħmel li pjaċir kbir. U silifni tank. Eh, deformable li jkun, għattife. U rnexxi li ndaħlu fil-luggage boot u mietet. Wasalna scrutineering. U bdejna, beda jdur li hawn u jdur li hemm, l-iscrutineer qal li dan ma jogħġobnix u l-ieħor ma jogħġobnix, fosthom pereżempju l-isteering column, issa l-isteering column kien kollu tal-mini tagħha di, imma m'għoġbux with strengtheners fiha. Tkellimni xi ħadd qal li hawn welder hawn fuq issa mur u għandu jweldi għalhekk żewġ brackets miegħu u tgħaddi. U qabad li mat-tank. Qal li ċ-ċertifikat tat-tank kien hemm ieħor Taljan hemmhekk ħabib ta' Matteo, qallu tikkonfondi xejn, qallu għidlu se mmorru nġibuh. All right, stjerna. Ċertifikat tal-constructor qalli qalli li l-karozza xini, għatlu minni. Ħares sarkastikament hekk dawra mal-pedok u jara minni tat-triq vera.

U f'kemm li ngħidlek, f'kemm li ngħidlek spiċċajna morna, għamilna ċertifikat John Bull Racing u minn hemm bdiet il-John Bull Racing. Ċertifikat bil-letterheads ġifieri John Bull Racing 36 Point Street Slima fejn kelli l-garax. Għamilna ċertifikat għamlet u li bit-typewriter Morin Laferla li kienet qedem ukoll dak iż-żmien. Ittajpjajna fuq il-typewriter tal-lukanda, hemmhekk, morna għand printer ċefalu eh, stess u dak printi għandna xi tużana letterheads. Għamilna daċ-ċertifikat, ippreżentajni u għadda. Fil-tank, id-dobba ċertifikat Matteo, prezentajna daċ-ċertifikat u kollu għaddit u koll. U scrutineering għaddejna. Dak kien il-ġimgħa. Għatlu Matteo għatlu għammur għanduru dawra ta' Matteo rrid iddur dawra bija wkoll għax right hand drive qatt ma saqda. Karozza right hand drive. Għamilt lap jien tagħha għamel lappu u rġajt għamilt lap oħra jien bija u sissa kien jidher kollox tajjeb. Issa dana il-ġimgħa bit-traffiku għaddej fit-triq L-istess ħaġa, eh? Jiġifieri żwiemel u ħmir u baqar u mogħoż fit-triq u x'naf jien u Ferraris u Porsches kollha għaddejjin sparati wkoll. Spiċċa il-ġimgħa u wasalna s-Sibt għal qualifying u provi uffiċjali. Uħriġt l-ewwel lap jien, provi uffiċjali. Dort il-lap u kif wasalt isu tliet kwarti minna, bdejt nara li qed nilħaq il-dak li talaq qudiemi għax konna qed nitilqu qed One minute intervals. U kont qed nara qed nara karozza blu u d-dimi dejjem tikber, tikber, tikber bil-mod il-mod ma' kull kantuniera l-induru qed nara tikber dil-karozza. U ħriġt għal Bonfornello preċis warajh da li kienet Alpin, Alpin blu. Għatna nista' nintafa warajh fl-istrejt U naqbżu, noħroġlu mis-slipstream, u x'noħroġ mis-slipstream. Dak kellu, dak kellu five speed gearbox u kien iggerjat għall-istrejt. U jiena ma kontx, jiena bit-top, addio rev counter, addio kollox, u meta fettilla, intefgħu fuq tliet ċilindri, intefgħu fuq tnej u għattawna aħna jien. U tfajta ġo petrol station hemm. U sem wasalna targa Florio aħna. And that was the end of it. U spiċċajt spectator. Very frustrated spectator għal-telliqa tal-ħadd. Komplejna fil-fatt fil-73 u mbagħad ma kontx lajt għax kont iżewwiġt xar qabel jew xarej qabel. U ma kontx lajt it-targa Power Pro 73 kienet l-aħħar waħda li kienet saret World Championship Race it-targa Florio wara 73 ma saritx iżjed. Kienet esperjenza, esperjenza unika u it-trofi żgħir li għandi bħala starter għalla volja huwa li żgħar Trophy li għandi huwa li żjed wieħed importanti li ġemmajt kważi 60 sena fit-tliela.